Ыргӑм пултӑр, туссем. Эп паян сире сасӑпа саспалсем хушшинче ҫыхӑну ҫинчен каласа парасшӑн. Сирура эпир саспаллисемпе усӑ куратпӑр. Вӗсем пуплевре тӗл пулакан сасӑсене ҫырура палӑртма кирлӗ. Чӑнах та пирӗн саспаллисем истори, саспалли историйӗ вӑрӑм. Хальхи саспаллисемпе Иван Яковлев тунӑ саспаллисене пӑхас пулсассӑн уйрӑмсем курма пулать. Тӗслӗхрен, хӳреллӗ лӑннӑ саспаллисем тата тӑрринче патак лартнӑ тӗ саспалли, тӑ саспалли тӗ саспаллине эпир халь курмастпӑр. Хӳрелле саспаллисем вӗсем хӑй вӑхӑтӗнче Иван Яковлевичшӑн питӗ меллӗ пулнӑ. Кайран Совет влаҫӗ хыҫҫӑн выр сӑмахӗсем чӑваш литература чӗлхине вӑйлӑ кӗнӗ пирки выр сӑмахӗсене ҫырас ыйту сиксе тухать. Вара Иван Яковлевичӑн саспаллисене кӑлараҫҫӗ те лӑ сасӑсем ҫемҫе пулнӑ чухне ҫемҫелӗк палли, т сасӑ ҫемҫе чухне ҫемҫелӗк палли хушса лӑннӑ т саспаллисем хыҫҫӑн ҫемҫе пӑлӑ лартса ҫырма пуҫлаҫҫӗ. чё сасса пӗлтерген вырӑнти чё сас тӑ сас палли вырӑнти чё сас паллипе усӑ курма тытӑнаҫҫӗ те халь тӗрӗссипе пӗр тӗпрен илсен Яковлевчӑн кӗнеки пекех вырӑс сас паллисемпе усӑ куратпӑр. вырӑс чӗлхинчен ҫыруллӑ килнӗ сӑмахсене ҫырмашкӑн вырӑс вӑл вырӑс чӗлхинче ҫеҫ вырӑс сӑмахӗсенче ҫеҫ тӗл пулакан б г д ж з ц ф саспаллисемпе усӑ куратпӑр вот ҫан ҫан пек ҫӗнӗксем пур сиксе тухаҫҫӗ хӑй вӑхӑтӗнче ҫан пек ҫырупа калаҫу хушшинче пысӑк уйрӑмлӑхсем пулман. Иван Яковлевич Яковлевӑн ҫырӑвӗ вӑл чӑваш сӑмахӗсене питӗ тӗрӗс палӑртакан ҫыру теме пулать, ҫыру пулнӑ тесе шутлама пулать. А кайран ҫав вӑтӑрмӗш ҫулсем вӗҫӗнче Ят телефон саспал илсене кӑларса пӑрахнӑ хыҫҫӑн ҫырура хӑш-пӗр хирӗҫӳлӗхсем сиксе тухрӗҫ. Вӑт тӗслӗхрен, путле сӑмах унта канлӗ, кантӑр сӑмахсем те вот халь эпир тӗрӗссипе Кан сӑмахӗ вӑл хытӑ сӑмах, анчах ун ҫумне тата ҫӗр офиссене ҫемҫе вариант хушса ҫыратпӑр, калаҫас ӑста ҫавӑн пекех калатпӑр. Канлӗ кан чӗртен чухне нӑ сасси вӑл ҫемҫе илтӗнет, а ҫырура палӑртмастпӑр. Ӑна утлӑ сӑмах, калаҫура пӳтни варианчӗ те тӗл пулать ӗнтӗ. Сӑмахӗне, сӑмахне ӑна вырсӑллинчен йышӑннӑ тесе шухӑшлаҫҫӗ. Вӑт Иван Андреевич Андреев нумай та пулмасть ун пирки халӑх шкулӗ журналта статья та пичетлесе кӑларнӑччӗ. Путевый теҫҫӗ вырӑссем. Вот ҫав путевый сӑмахри путь. тымартан пулнӑскер вӑл путь усассине пӑхсассӑн ӗнтӗ малтанхи сыпӑк хытӑ офисне ле путле путсӗр тесе ҫемҫе офицера тӑсасси те ни тӑсасси ҫемҫе пулни курӑнмасть хирурга. Не у сасси вырӑнне пӗр халь калаҫура тӗл пулакан ӳ сассине каламасть пур. Вот сан та хирӗҫелӗх пур. Ҫавӑн пек хирӗҫелӗхсем вӗсем ытти сӑмахсенче те тӗл пулаҫҫӗ. Тӗслӗхрен, карҫинкка тенӗ чухне ҫу хыҫҫӑн иҫырак пӗрӗпӗр. Карҫинкка тенӗ чухне, наҫилкка тенӗ чухне ыйтатпӑр. А вот краҫҫын тенӗ чухне ыйтатпӑр. Вӑрҫан пек сӑмаххисем не вырӑсланни чӑвашла пулнӑран чӑвашланса ҫитменрен темеллейна ҫырура ҫавна йӗркелесе ҫитерменрен ҫавӑн пек хирӗҫелӗх сиксе тухать. Вӑл хӑй вырӑнӗнче краҫҫын тени вӑл хытӑ сӑмах та ҫавӑнпа Ку саспалли ҫырни калаҫу пек ӳссе тӑрать. Карҫинкка тенӗ чухне Наҫиркке тенӗ чухне ӑнтӑ шухӑшламалла. Мӗн вырӑс сӑмахӗсене йышӑннӑ чухне ҫав вырӑс сӑмахӗсенчи сасӑ витӗмӗ палӑрать пулмалла унта. Вот сан пек хирӗҫӳлӗхсем сиксе тухма пултараҫҫӗ калать мӗн ҫырура та, ҫырупа калаҫу хушшинче. А теприн илсен ҫыру пирӗн сасӑмӗпе саспаллисем ну теприн илсен килӗшсе тӑнипе уйрӑлса тӑрать. Вырӑс чӗлхипе танлаштарсассӑн эпир теприн илсессӗн ялан тенӗ пекех Мӗнле илтетпӗр, ҫавӑн пек ҫыратпӑр. Ну, пурнӑҫра ҫав, мен, йӑла-йӗрке, хӑнӑхнӑ, пӗлекен йӗрке вӑл. Яланах пурнӑҫланса пымасть. Мӗншӗн тесен ачасем, уйрӑмах ачасем, кӗҫӗн классри ачасем, аслӑраххисем те сасӑсене уйӑрма пӗлмеҫҫӗ. Чӑваш сассисемпе чӑваш пуплевӗнче сасӑсене уйӑрма вӗренсе ҫитеймеҫҫӗ те каран ҫырӑн чухне питӗ нуша хураҫҫӗ. Вӑт ОЕ сасӑсене уйӑрма пӗлмеҫҫӗ. Пирӗн чӗлхере хӑй сасӑсемӗсем хӑйсем тӑракан ырӑн ҫӳрекен, хӑйсем тӗллӗн ҫӳрекен сасӑсем. Фонема теҫҫӗ вӗсене, фонема шайӗнче ҫӳрекен сасӑсем. А вырӑс чӗлхинче те, вырӑс пуплевӗнче те тӗл пулаҫҫӗ вӗсем хӑй сасӑсем. Тӗслӗхрен парта тенӗ чухне. Вӑл сасӑ платье тенӗ чух сасӑ вӗҫет сӑмах вӗҫӗнче. Вырӑссен ҫав сасӑсем валли мӗн ҫук, саспаллисем ҫук. Мӗншӗн тесен вырӑссем вырӑс чӗлхинче вӗсене фанемӑн варианчӗсем тесе пӑхаҫҫӗ. Пирӗн чӗлхере

путлӗ селе вырӑнне селе тесе ҫырма пултараҫҫӗ. Мӗншӗн тесен вырӑссем ҫавӑн пек илтнӗ чухне е ко ҫыраҫҫӗ, е а ҫыраҫҫӗ. Ну, тивӗҫлӗ сӑмахсенче е саспалли ҫыраҫҫӗ. Вот ҫав сасӑсене уйӑрма ачасене тӗрӗссипе пӗчӗк кӗренех вӗренес пулать. Ачаллах чӑвашла калаҫтармалла. Вара ун пек пӑтрав пулма пулмасть. Чӑн-чӑн калаҫ, чӑвашла нумай калаҫакансен вырӑс сӑмахӗсемпе чӑваш сӑмахӗсене вырӑс сӑмахӗсенчи сасӑсемпе чӑваш сӑмахӗсенчи сасӑсене путтарса тӑма тивӗҫ мар. Ну, ӳ сасӑ пур пирӗн тата хӑйне майлӑ ӳ сасӑ. Вӑл сас тата пӗлменсем пур ачасем хушшинче. Ҫитӗннисем те ӳ сасса каламаннисем пур. Вара вот ӳ вырӑнне у калакан калаҫҫӗ. Вот Вӗренӳ тесе калакансем пур. Вӗрентӳ тесе калаҫҫӗ пулсассӑн ача пӗчӗкрен ӳс сасса калама вӗренменнине кӑтартать. чӑваш халӑх чӑвашсем хушшинче пурӑнман вӑл вырӑссем хушшинче пурӑннӑ та юсаса калаҫма калама вӗренмен теме пулать тӗрлӗ сӑлтавсем пулма пултараҫҫӗ паллах ну чӑн-чӑн чӑвашла калаҫма хӑнӑхнӑ ҫын вӑл юсаса калама пултармалла вӑл хӑйне майлӑ сасӑ ҫав сасӑ сасса тӗрӗс каланипе каламанни тӑрӑх ҫын чӑваш пулнипе пулманни тӳрех ӑнланма пулать е вырӑсланнӑ чӑваш пулнине чухлама пулать е чӑвашланнӑ вырӑс пулнине пӗлме пулать енчен те ҫав сасӑсене тӗрӗс каламаҫҫӗ пулсассӑн ну тӑрӑшас ӑна вырӑссем те юсассине чиперех калаҫҫӗ-ха чӑвашӗсем те тӑрӑшсассӑн хӑйсен пуплевне сӑнаҫҫӗ пулсассӑн касса касма вӗрентсе ҫитмелле пек пулӗ. Вот сасӑсене, сасӑсемпе саспаллисем хушшинчи ҫын пек ҫыхӑну пуррине пӗлмелле. Усаса вӑл, усас валли, усасӑ валли усас палли пур е юсас палли. юрӑхлӑ ӗнтӗлнӗ чухне вӑл юрӑхлӑ сӑмахра унта хӑй хыҫҫӑн ый илтӗнет, ун чухне ю саспалли ҫыратпӑр. А юн илтӗннӗ чухне унта хӑй хыҫҫӑн ӳ илтӗнет. Ҫавӑнпа ӳ саспалли ҫыратпӑр. Вот расна сасӑсем вӗсем, улта та ӳ сасӑсем. Патӑртмалли мелӗсем те расна. У сасса икӗ мелпе паллӑ тӑватпӑр. У саспаллипе тата ю саспаллипе упа тата юр илтӗннӗ чухне мӗн тесессӗн сӑмах пуҫламӑшӗнче хӑй хыҫҫӑн у илтӗннӗ чухне ю я заспаллисем уйрӑмлӑхне те шута илсе ҫыраппӑр-ха. А ӳ сасӑ яланах ӳ. Ӑна нихҫан та мӗн тумаҫҫӗ, темиҫе саспаллипе паллӑ тумаҫҫӗ, яланах пӗр саспаллипе паллӑ тумаҫҫӗ, ӳ саспаллипе. Вот ҫавӑн пек килӗшӳпе ҫыхӑну пурри ҫинчен каласа парасшӑн эпӗ.